Бу ыйга кинилэр күөгүйэр күннэри үүнэр. Ол гынан баран бааһа нааларга туоларыгар кинилэр улахан да бумсулганнаахтык ыйылыахтарын наада. Оччоҕуна баардыктара барыта табыллыа. Кус уйата сулус бөлөҕүнэ төрөөбүт игирэлэр кинилэр бу ыйга Баһанаан олох сөпкө тайыахтаахтар. Тайыахтаахтар, тайылыахтаахтар. Тоҕо диэтэххэ кинилэргэ бу ыйга Байанай бэйэтэ илэ күүс-көмө буолар. Ол иһин булна баһааналара барыта толордубут, үчүгэй буллааны хоторотор хоп биэриэхтээхтэр. Очуонна Байанай тойон кинилэри бу миэхэ сиверийэлэр, үөрэллэр, көтөллөр, үчүгэйгэ баҕараллар эбит диэн күүс-көмө буолуоҕа, көмөлөһүөҕэ. Аһа, ынах муута олус быраҕынынна төрөөбүт араактар. Кинилэри бу ыйга үөрэх күүтэр. Сөп. Туох барыта бу олоххо буолар, киһиэхэ барыта үөрэх буолар. Ичии буоллун, куһаҕан буоллун, барыта үөрэх. Ырыы аайы туох эмитэ буоллаҕына, туох эмитэ иһиттэҕинэ, бу миигин туохха үөрэтэрий? Бу миигин тугунан тирэхтиирий диэн бэйэтигэр маннык толкуй олохтуохтаах. Куруотун толкуйда сылдьыахтаах уонна төһө хатанарынан бэйэтин олос олоҕун үөрэҕинэн бу ыйга доҕоһоллуохтаах. Туохха эмэтэ хайаан даҕаны үөрэх үөрэниэхтээх, туохха эмэтэ хайаан даҕаны билии ылыахтаах. Киһи оннооҕор үөрэ үөрэ үөрэ үөрэнэр. Онон олоххо

Сүрэхтэрэ киис үрэҕэ барытын билэ, киис үрэҕинэн кини кута аанньала кэбистэн дииллэр. Ол иһин сүрэххитин истиирин. Ынах буута. Ынах буута соус бөлөн анныгар төлөмүттэр араактар. Кэнниттэн окин эмкитин. Айыһыккытын эрдэстин. Олоххутугар таптал олохсуйдун. Аҥардарын кэссе диктэр, аҥарыкатын кэсси. Бэйэ толоххутун хатаан булуну эликтэр олоххутун олоскун. Бу олохха билиҥҥи кэмҥэ киһи барта бэйэтин аналын көрдүр партнерскай чииниитин. Ол эһиги куккут мин ис дьиҥим туохханый, мин бу олоххо дьиҥнээхтик тоҕо кэлбиппиний, мин тылгыныахтаахпыный диэҥҥит онкуйгыттын толкуйдаан. Киһи чуумпуран олорон бэйэтин иллиннэҕинэ Очоҕуна бартын билэр, бартын тобулар. Тоҕо диэтэххэ, өрүккүн эргиссиин биир үлэлиир. Аһа, куба кутуруга соус бөлөҕүн анныгар кыргыттар төрөөбүттэр. Кыыс кыргыттар бу ыйга Билгилини үөрэниэхтээхтэр. Инникилэрин көрүнэ. Бу маннык оҥордохпуна хайдах буолуой, маннык оҥордохпуна хайдах буолуой диэн ол аата бэйэлэрин инники барылларын былаандарын көрүнүөхтээхтэр. Эп билигин мин маны сатыыбын да сатаабаппын дуо? Эбэтэр бу оннугар маны оҥордохпуна ордук буолуо диэн дуу диэҥҥит. Тоҕо диэтэххэ аһыылаах аһылаах ол баар эйиги сүрэххитинэн иһитинэҥҥит, бэйэҕит билгилинэҥҥит, бэйэҕит туоххун солкутаҕыныаххытын сөп. Ис дьиҥ суол. Быа сулуһа бөлөх анныгар төрөөбүттэр ыйааһыннар ыйааһыннар буола бүтэрий ыйааһыннар күөгүйүр күннэрилииннэр баҕа санаалара туолар ол иһин буллаҕына баҕаҕытын ханаан эрэ киһи баҕа санаатын сөпкө толкуйдуохтаах очевидно бары туһаан буолуо дии сылдьар дьоннор Хоһоону тардаллар. Ол иһин миэнэ табыллыы, миэнэ хатаныы диэбиттиэххэ наада. Оччоно туох барыта туолуоҕай. Оннук буоллун. Сөп. Киһик сулус. Бөлөх анныы төрөөбүттэр скорпионнар.

Охтор бу ыйга түмсүөхтээхтэр. Бэйэлэрэ хоҕотоҕун тугу да оҕоро хапыйылыктаахтар. Кими эрэ кытта. Бу киһини кытта бодоруостахпына маннык буолуо, онтон бэйэм түмсүбэр бу дьону кытта үлэлэстэхпинэ маннык буолуо диэн бэйэтин тэҥҥэ үлэлиир, тэҥҥэ сайдар дьоннорун булуохтаах. Оччоҕунаалаҕа эрэ кэтэй көтөҕүллүөҕэ, хомпуу хотой бэйэтинэн көмөлөһүөҕэ. Араҥас сулус. Араҥас сулус анныгар күргэннэр төрөөбүттэр.

Суолум аһаҕас, бүгүн миигин ситиһии күүтэр. Мин ситиһиини кытта бииргэ хаамабын диэн. Онно курдук мэйэҕит малҕалыгар. Ыҥырсулуһа, чубукунас. Чубукуларга ыйга эмиэ быйалай тоскойор. Онаан сыалбын хороккутан уста туран, мааҕын эппитим курдук эмиэ үчүгэй кырдыгыттан хуп иичаат хөп онно буллаҕына сыалбын сөпкө тайыныаххытын наада мин сыалым мындык диэн бараҥҥыт сискитигэр элбэхтэ хуп хуп хуп диэтэххэ табахта буллан иир хоп диэн буолда күлүс тыл күүһүрдэр онно олус солоруйа үс мэндэҥэ балыктар күрүө дьөһөгөй харысхал буолуохтун. Бу ыйга балыкта сылга титимнээн бара тоҕуруктааххыт. Түргэн тұраган туттуулаах буоламмыт элбэҕи силиэ кылчоҕуна. Көнөдьөһөйө күүс буоллун.

Сыыһа саҥараргытын бэлиэтии көрөҥҥүт хайдах эрэ гынан дьону хооппокко аатынаһа чиидик хаҥарбыт тииһии дьону барытын үөрдэр курдук дьон санаатын көтөҕөр курдук диэгит. Оччоҕуна эһиги суолгут бу ыйга олус үчүгэй буолуоҕа. Иэйэхсиккит эҥэрдэстин. Аны Бу ыйбыт туома айылҕа омуктар от-мас көҕөрөр буолан баай-дуол тардыыта. Былыр бэйэ өбүгэлэрбит идэһэ кэмигэр ынах сүөһү кутуругун өрүҥүн хомуйаннар сууйан бэлэмнииллэр эбит. Саас үрүҥ тунах саана, үрүҥ тунах кэн талахпыт түүтэ көтүүтүн саана талах түүтэ түһэн сиэмин таатар буоллаҕа дии, бу кэмҥэ сиргэ-уокка ыһаннар, хотон аттыгар ыһаннар, баайдарын-дуолларыттан талдар эбит. Эһиэхэ эмиэ иэхсит хотон алгыһа тиийиэхтин, баайдаах-дуоллаах буола олорхутун оҥосто. Туско.